Ie, yn swydd i fel llysgennad a um, yw i drial annog pobl i Gymru achos mae tirwedd gwyllt y wlad yn berffeth ar gyfer anturiaethau a hefyd i annog uh, ni'r Cymru i fynd allan a rhoi tro arni i wthio'n ffiniau personol ni achos mae ma dyn ni faes chwarae perffaith ar gyfer anturiaethau a wy'n credu mae lot ohono ni yn euog o beidio gwerthfarogi'r hyn sydd ar ein stepen drws ni felly mae ma pob math o weithgareddau ar gael i'w wneud eleni yn ystod y flwyddyn arbennig hon. Ti'n sôn am wthio ffiniau. Ti 'di gwneud hynny yn bendant dros y blynyddoedd ddiwetha'. Gad fi wneu ti nôl i Hydref 2009, Lowri, pan wnes di fentro i'r jwngl yn yr Amazon ar y Marathon Ultra. Yym, anhygoel o gamp. O' ti'n gwybod beth oedd o flaen ti pan fues ti draw 'na? Na, o'n i'n teimlo fel stiwdant yn mynd mewn i arholiad heb wneud y gwaith dre. Ond ie, yeah, o'n i'n o'n i'n rhedeg uh, cyn cyrraedd uh, yr Amazon, rhyw gant o filltiroedd yr wythnos. Gyda, dim ond cant. Dim ond cant, gyda, gyda 15 kilo ar yng nghefen i. A, a chet oedd yna dal ddim yn ddigon ar gyfer yr her oedd yn wynebu fi, sef cant a hanner o filltiroedd mewn wythnos. Um, ond oedd hi'n un o'r brofiadau gorau mywyd i, a, a allan o'r cant a hanner Ddechreuodd dim ond 50 orffennodd yn un ddegfed felly yy ie oedd hi'n yy... Anhygol, anhygol. A wedyn es ti mlan i neud un arall... Ie. ...o'r jwngl i'r i'r eira yn yr Arctic yy sut oedd hwn yn cymharu yr yy Ultra 66 33? Wel oedd hi'n oer i gymharu a- a'r jwngl ond ie oedd hon yn 350 o filltiroedd ond oedd hi'n ddi dor. Ie. Felly os o' chi'n cysgu ar ochor yr hewl oedd y cloc dal yn tician a dim ond pump oedd wedi i yym chwbwlhau hi. a fi oedd y chweched, a oedd hi'n un o, um, oedd hi'n brof, oedd hi'n brofiad anfyth, anfythgofiadwy. Ie, yeah, na, fi'n gwybod yeah. Dwi'n cofio gwylio'r rhaglen yna, a ar rhyw bwynt, nes ti benderfynu peidio cysgu, er mwyn cadw'r fantes i yeah, fynd. Yeah. Fain, fain o gryfder ti angen i benderfynu, na, fi'n mynd i wrthio ymlaen. Alla pobl, alla i ddim dychmygu. Yeah, Wel, o'n fi'n cofio, o'n i wedi bod yn mynd am byd ar awr yr hugen, a ni'n bumed, A oedd y pedwar, des i ar draws y pedwar oedd, oedd o mlaen i'n cysgu, a oedd hi'n minus 72 gradd Celsius. A ni wedi penderfynu, wel, dwi ddim yn mynd i gysgu yn, yn, yn y tymheredd yma a'r gwyntoedd cryfion o 70 milltir yr awr. Felly, nes i just penderfynu, reit, cer amdani Lowri, so fe nes i am 48 awr. A um, non-stop, a ie, yeah, o'n i'n i gweld cwpl o bethau. yeah, on, cyrraedd y pwynt yna. O'n i wedi yeah. cyrraedd y pwynt yna, ond ie, um, yeah, mae'n anhygoel beth mae'r corff a'r meddwl yn gallu gwneud pan chi yn gwythio'r ffiniau, fel o'n i'n dweud yn gynharach. Ond ie, uh, yeah, nes i wir fwynhau yr, yr, um, oedd hi'n gyfle, o'n i ar ben fy hunan, o'n i'n teimlo fel taw fi oedd yr unig berson oedd yn bodoli ar y bydysawd, ond ie, uh, yeah, gwych o brofiad. Ie, yeah, o'n i'n ymygu gwylio, dwi'n credu, mae'n anodd Mae rhaglenni wedi cyfleu beth sydd wedi gwneud, ond mae'n anodd, diolch. hyd yn oed hynny yn anodd dychmygu beth yeah. sydd wedi Ond gen i fwy o sgwrs yn y man, achos clwb ni, Lori Morgan yn cytuno yn llwyr fan hyn, mae'r cam cyntaf na yw'r cam mwy. A yeah. difyr clywed Gerwyn yn sôn fyna, mm. bod nhw fwy o bobl leol yn dechrau mwynhau. A mae pobl o, o, o bant oedd yn ei o blaen, falle. Ie, yn union, a, a dyna, dyna holl bwrpas yr eitem yma, a hefyd blwyddyn antur hefyd, yw i gael bobl

chi'n gweld gymaint o bobl yn dod i fwynhau nid yn unig y sialens, ond hefyd i weld y, y, y tirwedd, i fwynhau'r golygfeydd sy'n... Ie, yeah, mae'r lluniau yn rhyfeddol. Alla i jyst fwynhau'r lluniau, allai'n dychmygu cystadlu arnyn nhw. Sut mae'r lleoliadau yma'n cymharu i weddill y byd? Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn i fod wedi teithio'r byd gyda'n swyddi a hefyd drwy rasio'n yn rhai o rasis yn odd ar byd a A dwi wastad yn cwrdd â'r bobl yma ym myd antur sy'n yn nabod Cymru fel rhywle antur, fel rhywle i fynd i redeg ultras, fel i rywun i wella i ffitrwydd nhw. Felly, um, yeah, mae ma, ma Cymru yn, yn wych fel lle ar gyfer anturiaethau. Drychwch ar y lluniau yna, chymod, a, a pan mae'r tywydd yn, yn wych, wel, sdim, sdim lle gwell, ond hefyd, hyd yn oed

10,000 o bunnau. Neis iawn. Neis iawn. Um, ac yn ystod, uh, yn, yn, yn, yn, yn, gan gynnwys um, hyfforddiant yn rhai o ganolfannau awyr agored gore Cymru, offer um, awyr agored o'i dewis nhw, a hefyd uh, taith antur dramor. O, oh, neis iawn. Ie, os ych chi eisiau trial am... Pwy sy'n cael arweinydd da, arweinydd antur da hefyd? Ie, uh, yeah, y peth yw, sy'n rhaid bod chi yn hynod o heini, sy'n rhaid mai chi yw'r person cyntaf i gyrraedd copa um, yeah. rhyw, rhyw fynydd neu beicio lawr mynydd cyflymau, ond mae rai bod ych chi Um, mae rai bod chi'n berson i chi chi ymddiried mewn cant y cant a gwneud yn siŵr bod pobl yn dod lawr pawb yn saff. Um, mae rai bod ych chi'r weledigaeth, mae rai bod chi'n dda iawn gyda phobl hefyd. Achos os chi'n meddwl am y gwahanol grwpiau i chi'n tywys, i chi'n cael grwpiau bob math o bobl, felly gallu darllen person, mae hwnna'n sgil arbennig iawn i, um, i fod yn arweinydd awyr agored. Ie, yeah, hyfryd, mae'r manylion wedi bod ar y sgrin gyda llaw, ond cofiwch os chi'n yn uh, ffansio mynd amdani ar y debyn yn dychwelyd. Croes yn ôl ato ni i clwb. Lowri Morgan yn cadw cwmni ni yn y studio. Lowri, ni wedi trafod blwyddyn antur ar y debyn. Mae'n rhaid drafod ralio gyda ti fan hyn yeah. yn y studio. Um, Wel, swn i Elfyn Evans yn cael llwyddiant yn Monte Carlo wythnos diwetha, ond mae wedi goffod disgyn lawr lefel o ran cystadlu blwyddyn yma. Be mae hwnna'n golygu iddo fe? Wel, fe gollodd e ei set e ym mhrif lefel, neu lefel ucha' y gamp, a mae fe bellach yn gyrru yn yr ail haenen, sef WRC 2, um, i um, M-Sport. Ond uh, do, fe enillodd e o Monty, ond mae 'da fe bwynt i brofi hmm. nawr, a, a ni'n teimlo bod fi'n gweld Elfyn Evans holl o wahanol mas yn Monty. Um, dwi, e, mae fe wedi dweud yn gyhoeddus, dwi e ddim eisiau aros ar y lefel yma, mae fe eisiau mynd nôl, mae fe eisiau ad ennill y set na. Um, flwyddyn nesaf efallai, ond mi fydd e wrthi yn Sweden cyn bo hir mewn chydig wythnosau, felly buddugoliaeth fyna, gobeithio dal sylw Malcolm Wilson, sef pennaeth M-Sport unwaith eto. Bydd e hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Rali Pryden eleni, fel prif yrrwr tîm DMAC Ford. Ochr yn ochr â Max Vatanen, sef mab Ari Vatanen. Ah, reit. Felly mae'n argoeli i fod yn dipyn o dymor iddyn nhw, ond byddwn ni'n dweud bod, bod Elfyn yn anelu i ad ennill y set na. Mae hynny'n bosib, y... dwi ddim yn ddiwedd y byd. O, na, na, na, achos yn aml yn ni'n gweld gyrwyr gorau'r byd yn gyrru tan bod nhw um, yn hun. uh, fi'n chwerthin achos ti oedran fi. Ond um, Ie, m- na, mae'n ma ma digon posib. Os maen nhw'n edrych ar ôl i hunain nhw, os maen nhw'n ffit, a mae Elfyn yn ffit. Um, mae fe'n edrych ar ôl i hunain, mae fe'n um, mae benderfynol, a mae'n um, mae gweithio'n galed hefyd. Felly dwi'n dwi, dwi syni dim pe bydde fe nôl a, uh, yn, yn, o dan goleuni Bencampwriaeth y Byd. Ie, ni wrth yn bodd yn dilyn ralio fan hyn ar Clwb. Mae'r ma gwahanol gampau yn wych. Ond hefyd wedi clywed uh, y llais ar rhaglen focsio sy'n bod ar Esbyd Rec yn ddiweddar, rhaglen Jim Driscoll. Uh, gyfarwydd yr enw, ond falle ddim y stori. Mae'n mae stori hyfryd. Mae'n mae stori rhyfeddol yn dywi. A, um, ie, dyw e ddim yn enw gyfarwydd i ni gyd, ond arwr ac am ysbrydoliaeth ar y pryd a hefyd hyd yn oed heddi um, am ffordd i focsio trwy fywyd. Ie, yeah, bendant. Rhaglen dal ar gael i'w gweld ar wefan S4C os chi wedi colli ddi gyda llaw. Fel yn gweud, mae, mae yn stori hyfryd. Ond uh, Lowri, cynt i fynd, blwyddyn antur Cymru, mm -hmm. Ti'n lys genner wrth gwrs, ond ni'n sôn am y flwyddyn, mae yna benwythnos go fawr yn dod cyn bo hir. Oes, penwythnos mawr antur Cymru, Ebrill y trydy- yr ail a'r trydydd, felly drwy gydol y wlad mi fydd 'na ddigwyddiadau llawn anturiaethau yn cael eu cynnal, felly os y'ch chi'n ffansïo rhoi tro ar rywbeth, gwthiwch ffiniau chi, cerwch i ffindo digwyddiad yn agos i chi.